Lilek Chris u issa se nkomplu nitkellmu dwar il-flus però mhux dwar l-għaqal kif ġie diskuss waqt il-budget iżda dwar sitwazzjoni li forsi hija kemm xejn inkwetanti marbuta mal-vizzju eh, tal-logħob. Illum dolo domana għandna lil kejn li miegħu se nkun nitkellmu dwar dan is-suġġett li eh, xi ftit jowwis dal-aħħar sirna nisimgħu ftit aktar dwaru, partikolarment għaliex B'mod sfortunat, ħafna aktar nies qegħdin jinħakmu mill-vizzju tal-logħob u hekk qabel konna biss insemmu forsi l-vizzju marbut mal-logħob abbażi ta' xi logħob tal-karti, illum il-ġurnata t-teknoloġija kompliet tiżdied, kompliet tirkeb fuq dan l-istess vizzju, l-aċċessibilità żdiedet aktar u allura hemmhekk jidher li Hemm aktar nies illi sfortunatament qegħdin jinġarru mal-kurrent. L-għodwa tajba lilek Kane. L-għodwa tajba Quintin, l-għodwa tajba Clara, nirringrazzjakom talli tilqgħuna hawnhekk fostkom. Sew qed tgħid Quintin, il-vizzju tal-logħob illum il-ġurnata sar aktar vast u aktar aċċessibbli. Huwa vizzju nista' ngħid relattivament ġdid għal pajjiżna. Bdejna nilqgħu għalih f'dawn l-aħħar erba' snin kemm kemm ilna naħdmu fis-soċjetà. Il-Fondazzjoni tnediet lura fl-2014. Prattikament aħna nimxu mal-prinċipju tal-logħob. Il-prinċipju tal-logħob x'jgħid? Li l-logħob għandu jitwetta b'mod b'manjiera ġusta u trasparenti, il-bogħod mill-kriminalità u l-korruzzjoni u kif ukoll irridu naħdmu biex dawk il-persuni żgħar fl-età u l-vulnerabbli jiġu protetti. Jiġifieri aħna bħala fondazzjoni nimxu f'dak il-kuntest. X'nagħmlu, x'inhu x-xogħol tagħna? Aħna bħala fondazzjoni nilqgħu fondi mis-setturi tal-logħob, mill-gvern, minn entitajiet varji fejn permezz ta' dawn il-fondi noffru kampanji edukattivi, fuq il-vizzju tal-logħob. Dan ix-xahar għadna kemm nedejna l-kampanja edukattiva 2018-2019 fejn qegħdin inżuru skejjel primarji madwar Malta u Għawdex, studenti tar-raba' sena, nagħmlu qisu lezzjonijiet daqsxejn b'differenza permezz tal-maskott tagħna Chippy fejn nippruvaw nedukaw lil dawn iż-żgħar tagħna x'inhu l-vizzju, x'inhu logħob patoloġiku, logħob kompulsiv, biex nibdew inrawmu daqsxejn sensittività għal dan il-vizzju minn età tenera. Kane, ejja nifhmu ftit aktar x'inhi s-sitwazzjoni f'pajjiżna, filwaqt li nifhmu li l-Fondazzjoni qiegħda tagħmel xogħol u xogħol importanti ħafna, però r-realtà hemm barra hi illi n-numri qegħdin jiżdiedu għandek entitajiet bħal huma ehm, il-Caritas u s-setqa li jagħtu għajnuna eh, li ma bħala lil dawn il-persuni, però nibdew nifhmu il-kontest tas-soċjetà tagħna. F'pajjiżna taħseb li l-Malti u hi fil-kultura tiegħu il-lopu fil-kultura tiegħu Ara l-logħob. Diretta biex nieħdu pjaċir l-aktar. It-tombla hija waħda mill-aktar affarijiet li tagħti pjaċir lil fazzjoni partikolari tan-nies, pereżempju. Hija fil-kultura tagħna li nieħdu pjaċir billi nilagħbu. Eżatt.
Il-problema hija din, aħna bħala fondazzjoni m'aħniex kontra l-logħob rikreattiv ta' divertiment lanqas xejn. Aħna nidħlu fejn il-persuna taqbeż dik il-linja tal-kontroll. fejn ma tibqax tilgħab b'mod responsabbli. Skont l-aħħar statistika maħruġa mill-Awtorità Maltija tal-Logħob, l-MGA, hemm lura fl-2015, il-poplu nefaq 125 miljun ewro, il-poplu Malti, fil-logħob. Il-Maltin, jiġifieri, mhux qed nitkellmu somma saħira, jiġifieri. Ekku, ekku, ekku, għandek 56 fil-mija li lagħbu bi flus. Issa, ehm, U l-oħrajn? u l-oħrajn jilagħbu mingħajr flus. Pereżempju, kif qed tgħid inti, tombla eh, logħob li ma jirrekredux finanzi. Ehm, Jien naf online mingħajr- mingħajr eh, mingħajr ma tonfoq lira biex niftehmu. Ehm, Pat-tomla Issa- xorta tkun ħallas tal-ġok jew għal. Iva, iva, iva.
Issa, em, barra il- dawk is-56% għandek wieħed fil-mija sa tnejn fil-mija minn dawk li jirrapportaw ċertu esperjenzi li jibdew iwasslu għall-vizzju, wieħed fil-mija, tnejn fil-mija qegħdin mal-medja Ewropea. Jiġifieri numri li jistgħu jiġu kkontrollati. Ma nixtieqx nallarma nies hemm barra, imma xorta waħda il- Pjaga qiegħed hemm, il-vizzju qiegħed hemm, u nixtieq minn hawn nagħmel referenza għas-servizzi tagħna. Aħna għandna l-call centre li huwa free phone, 1777, wieħed seba' seba' seba'. Persuni hemm barra li qegħdin ibatu mill-vizzju, mhux biss imma anke qraba ta' dawk il-persuni. jistgħu iċemplu, għandna staff imħarreġ sena sħiħa kemm f'pajjiżna u kemm barra minn pajjiżna. Nilqgħu għal dawn it-telefonati, nilqgħu għal dawn il-problemi fejn inkunu nistgħu nirreferu għal aġenziji terzi. u nagħmlu nippruvaw nagħmlu xogħolna mill-aħjar li nistgħu. Però kien inti semmejt ukoll illi ehm, il-logħob illum sar iktar aċċessibbli online. Allura ma taħsibx illi eh, b'din l-aċċessibilità qed inħajru iktar in-nies? Iva, ekku ara servizzi ieħor li aħna naħdmu fuq u li aħna nipproċessaw dawk li ngħidulhom bl-Ingliż self-bearing forms, formuli ta' esklużjoni. Issa, sa sena ilu dawn il-formoli kienu jiġu persuni bil-vizzju jimlew applikazzjoni fl-uffiċini tagħna u dawn l-applikazzjonijiet persuna teskludi lilha nnifisha mil-land-based gaming parlours bħall-casinos. Ħwienet tal-logħob. Fuq l-art biex niftiehmu. Ma tittersaq inti volontarjament, mhux hekk? Ekku, ekku.
Tista' teskludi lilek innifsek għal sitt xhur, tista' teskludi lilek għal sena, u wkoll għal perjodu indefinit, dejjem jekk tipprovdi ċertifikat mediku. Però dan qed nitkellmu f'każijiet fejn għandek individwu li qed jirsaq hu. Però tikkonsidraw il-fatt li llum b'mobile app issa bħalissa kien niżel applikazzjoni nista' nilgħab fuq il-logħba tal-futbol li ser tintlagħab illejla, nista' nilgħab fuq it-tixrieqa taż-żwiemel jew inkella fuq min ser jidħol fuq id-dgħajsa li jmiss li ser tidħol fir-Rolex Middle Series. Jiġifieri dan b'għafsa ta' buttun hawn hawnhekk qed nonfoq il-flus. Dan qed jagħmel ċirkustanza fejn nies qed tonfoq b'mod regolari U forsi m'hemmx xkejl għal dak kollu. Fejn jidħol dak l-aspett? Dan kollu huwa tort ta' l-aċċessibilità. Hemm dak li hu tajjeb, hemm dak li hu ħażin. Però f'dan l-aspett, x'qiegħed isir biex tal-inqas nillimitaw? Jiena sfortunatament naf xi żewġ persuni li nġarrew minn dan il-vizzju għax sempliċement ikunu fuq is-sufan fl-għaxija u jgħidu ħa nilgħab Ħames ewro, ħa nilgħab tliet ewro, ħa nilgħab għaxra, u tispiċċa f'xahar tonfoq erba' mitt ewro bla ma tkun taf. Qed issemmi realtà, dawn il-formuli ta' self bearings kellhom glitch biex niftiehmu. Għaliex? Għaliex kif qed tgħid inti, jiena nista' neskludi lili nnifsi minn ħanut partikolari tal-logħob, immur id-dar u nilgħab online. Mis-sena li għaddiet bl-att ġdid dwar il-logħob, L-MGA ħasbet dwar dan u s-sena d-dieħla flimkien magħna ħa naħdmu fuq sistema ta' esklużjoni online ukoll. Jiġifieri inti barra li teskludi lilek innifsek minn dawn il-land-based gaming parlours, inti tkun tista' teskludi lilek innifsek minn online websites eċċetera biex kemm jista' jkun inwessgħu aktar is-sistema ta' esklużjoni. Kane, taħseb illi hawn awareness biżżejjed, taħseb li l-poplu huwa edukattiv biżżejjed dwar il-vizzju tal-logħob? Ara, kif għedt fil-bidu, dan il-vizzju huwa vizzju relattivament ġdid, allavolja li l-logħob huwa fil-kultura Maltija wkoll, bħalma hu fil-kulturi Ewropej u barra minn Malta. Ta' il-promozzjoni, l-għarfien, Qatt m'hi biżżejjed. Mhux fil-vizzju tal-logħob biss imma f'kwalunkwe vizzju. Aħna kemm jista' jkun nibqgħu nagħrfu lin-nies permezz tal-kampanji edukattivi, nippruvaw dejjem aktar noffru alternattiva għal-logħob permezz ta' attivitajiet, eċċetera, eċċetera, u dejjem nagħrfu lin-nies hemm barra li l-għajnuna teżisti, il-support line 1777, nerġa' nirrepeti, qiegħed hemm, u barra mis-servizz tal-1777 għandna wkoll is-sistema tal-chat, anonymous chat, li persuna tista' tidħol fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt u bottom right corner hemm il-link għal chat fejn flok telefonata permezz tal-keyboard fil-kumdità tad-dar tal-persuna, tkun tista' titkellem mal-istaff tagħna u minn hemmhekk jibda l-proċess. Jien dejjem nirrepeti ħaġa waħda li l-ewwel pass huwa dejjem l-itqal pass. Nagħmel kuraġġ lin-nies hemm barra biex ma jiddejqu xejn. L-għajnuna qiegħed hemm u aħna permezz tal-istaff tagħna lesti biex ngħinuhom. Taħseb li minn dan il-vizzju jista' joħroġ vizzju ieħor? Hekk hu, sewwa tgħid. Il-vizzju tal-logħob jista' jwassal għal diversi problemi u diversi vizzji. Problemi soċjali, persuna jibda jkollha problemi kif tirrelata mal-maħbuba tagħha, mal-maħbub tagħha, kif tirrelata l-persuna fuq ix-xogħol. Tibda ssib problemi wkoll. Mil-logħob kompulsiv fejn persuna tista' tagħti tibda tagħti ħafna aktar importanza lil-logħob, jaqa' l-logħob patoloġiku fejn persuna torqod bil-lejl moħħha fil-logħob u sfortunatament tqum tqum filgħodu moħħha fil-logħob ukoll. Il-problema qegħdhemm, vizzju kif qed tgħid iwassal għall-vizzju. Tiddejqu xejn, nilqgħuh fil-bidu il-vizzju għan l-għajnuna u nilqgħuh sfortunatament jista' jwassal anke għal problemi finanzjarji wkoll. Tweġġa' lil qarib tiegħek, tweġġa' lil maħbuba tiegħek. Tiddejqu xejn, ċemplu, ir-realtà nafu x'inhi, hija pjaga soċjali kif qal Quintin fil-bidu. L-għajnuna qiegħed hemm u aħna qegħdin noffruha. Sab ikun interessanti wkoll forsi nħeġġu aktar nies illi jafu familjari jew ħbieb li għandhom il-problemi forsi jersqu jagħmlu l-kuraġġ illi jersqu u fl-aħħar mill-aħħar ukoll jippruvaw iressqu lil dawn il-persuni biex jingħataw il-kura meħtieġa u l-għajnuna meħtieġa. U naħseb li dan għandu jkun punt ta' fejn B'xi mod jew ieħor, sfortunatament, żgur li ntqajna ma' individwu eh, jew ieħor jew ma' persuna jew oħra illi possibilment jista' jkun li nġarret minn dan il-kurrent. Allora, eh, l-appelli tagħna u li anka eh, tagħmlu kuntatt mal-fondazzjoni u li ma' kuntatt jista' jgħin sabiex ovvjament tgħinu lil dawk viċin tagħkom. Grazzi ħafna li lekkejn, l-odwa tajba u nawguraw lek il-ġurnata tajba. Mġdijt nħarsu lejn l-andament ta' traffiku, l-immaġini